Ja gute Mëtteg och vu menger Säit. Nico huet an sech schonn dat Wesentlech elo gesot. Ech ginn op e puer Punkten an vun enger Presentatioun, déi mer effektiv elo scho ville Leit gemaach hunn, wéi d'Nora et gesot huet. Ech kann elo net op all Punkt Agoen, mee meng ech just op déi wesentlech Punkte. Leider ass se nach net iwwerall op Gehéier gefall, mee mir maache weider natierlech, well mir sinn och fest dervun iwwerzeegt, datt mir Recht hunn, net nëmme sozial gesi mee och ekonomesch gesi. Mir hunn all a sech och d'Argumenter op eiser Säit an et ass wierklech e bëssen eng ideologesch Diskussioun och déi do derhannert stécht, hannert där D'Pensiounsreform, an dat ass deen éischten, also déi gewënscht ass da vun der Regierung, an dat ass och deen éischte Punkt, deen ech nach eng Kéier wollt maachen, mir hunn a sech e gudde System, dat si mer alleguechten eis eens hei, en ass verbesserungswierdeg, en dierf op kee Fall nach weider verschlechtert ginn. Ech kommen nach eng Kéier doropper zrëck, well et sinn eng Rei Verschlechterungen natierlech schonn ënnerwee duerch déi Reform vun 2012, déi net nëmmen, déi Jonk vun haut treffen, mee virun allem déi Jonk vun haut, mee déi awer och deelweis Iech wäerten treffen, well notamment och den Ajustement vun de Pensiounen a Fro gestallt ass duerch déi Reform vun 2012. An duerfir ass et och ganz kloer esou, dass mir hei alleguerten an engem Boot sëtzen an net hei ee ka géint deen aneren ausgespillt ginn, well dat doten, dat betrëfft grad esou gutt déi Jonk wéi och déi Al. Et gëtt eis heiansdo virgemaach, an dat ass jo och e bëssen eppes, wat deelweis ugeklongen ass a verschiddenen Interviewen, och vun där zoustänneger Ministesch, dass mer mussen de System e bëssen erofsetzen, manner Cotisatiounen, méi niddrege Plafond cotisable. An da kënnen d'Leit jo, well mer effektiv net déi héich Pensiounen wëllen, déi der en fait guer net ginn, Also mir hunn d'Statistiken, ech gi elo net vill drop an, well de Jean-Claude mécht dat nach, déi déck Pensioune ginn et net am Régime général vun wou mir concernéiert sinn, wéi si dat ëmmer soen. An dat ass awer e bëssen d'Argument wat geholl gëtt fir ze soen, mir kënnen do nach kierzen an da kënne mer eis jo selwer weider versécheren. Kapitaliséierungssystem kann een dat nennen oder Privatversécherungen, sief dat am Betrib oder wat nach méi wahrscheinlech riskéiert gepusht ze ginn, dat sinn, dat ass deen drëtte Pilier, déi Zousazversécherung, déi ee selwer ka maachen. Ech weess net, wéi vill Leit vun Iech esou eng Zousazversécherung gemaach hunn. Wahrscheinlech hunn eng Rei dat vläicht gemat, fir Steieren ze spueren. Dat kann een dann eventuell nach maachen. Mee ech weess net awer, ob een eenzelen hei der Meenung ass, dass dat kann iergendwéi en Ersatz sinn fir eng normal öffentlech Rent. Dat ass et einfach net. Dat ass evident an dat soen och esouguer Versécherungsagencen. Déi soen dat selwer, well jiddweree weess, datt déi Leeschtung, déi aus esou enger Privatversécherung, aus engem drëtte Pilier nimools kann deem entspriechen, wat een aus engem ëffentleche System eraus kann zéien. Ganz einfach och schonn eleng, well se net indexéiert sinn a well se net ajustéiert sinn, déi Pensiounen an deene Privatsystemer. An d'Leeschtung ass och esouwisou scho ganz niddreg. A mir hunn dat eng Kéier gekuckt, ouni elo an d'Detailer anzegoen, Mee wat dobäi erauskënnt als Leeschtung, ass a sech e Rendement négatif, dat heescht, kritt een en fin de compte inflatiounsberengegt manner eraus, wéi wat een dragestach huet, ausser et mécht een immens vill Risiko bei sengem Invest. A wann een dat mécht, riskéiert natierlech och ganz schif ze goen. Ka gutt goen, mee meeschtens geet dat jo awer schif. An an Däitschland zum Beispill. ass dat jo total schif gaangen, déi Riester Rente, déi mer e bësse gekuckt hunn. Also ech mengen, dee Minister, dee wär frou, wann déi Rent net méi mat sengem Numm verbonne wier, Riester Rente. Ech mengen, dee schummt sech mëttlerweil. Ech weess net, ob d'Madame Deprez wëll eng Deprez-Rente, mee dat wäert och warscheinlech net ganz vill ginn, well déi Systemer fonctionnéieren einfach, se sinn net solidaresch a si kënnen och net esou gutt Leeschtunge bréngen, Well do gëtt et jo een neien Acteur derbäi, dee wëll Profit maachen, d'Assurancen. Also ganz kloer muss jo do iergendwéi manner Recht bleiwe fir d'Assurien. Dat ass jo an engem ëffentleche System net de Fall, well do muss jo keen e Benefice maachen. Privat Rente kënnen a sech, dat ass einfach eminent logesch, net esou vill brénge wéi en ëffentleche System. An dofir muss mer och do ganz gutt oppassen an där Diskussioun, déi heiansdo ukléngt, Jo, mir maachen dann hei an do e bëssen, hei an do, mee Dir kënnt Iech jo privat versécheren. Mee dat ass einfach wierklech de Land, de Leit Sand an d'Ae gestreet. Dat bréngt absolut näischt an déi Systemer si vill méi schlecht wéi eisen ëffentleche System. Deen zweete Punkt, wat elo déi méi generell Remarque betrëfft, dat ass, Mir hunn en Assurancësystem, mir hunn eng Assurance, Pension. An Assurance pension heescht a sech, datt ee verséchert ass en fin de compte géint en Evenement, wat kënnt, bei jiddwerengem hoffentlech, bei deene meeschten zumindest, dat ass den Alter, wou een dann net méi schaffe geet. An duerfir ass dat eng Assurance. An Assurance heescht, datt e Revenu de remplacement an engem gewësse Sënn, an duerfir muss déi Pensioun och an engem gewësse Sënn deem entspriechen, wat ee virdrun verdéngt huet. An duerfir kann do elo net Hei sinn fir do déi bësse méi héich Renten. Där ganz héijer, wéi gesot, ginn et keng, do komme mer herno nach eng Kéier drop zréck, där ganz héijer ginn et keng, mee et ass elo net fir déi hei, déi méi e bësse méi héich Rente géint déi ganz niddreg Renten auszespillen, well deen een der e bësse méi huet wéi deen aneren. Et ass en Assurancësystem, deen op d'Solidaritéit sech berifft a mir hunn do effektiv ganz vill sozial Elementer och am Pensiounssystem dran, mee et ass effektiv eng Assurance an et soll een elo net higoen a fir Hei ze probéieren deen ee géint deen aneren auszespillen, well do verschidde Rente méi héich si wéi déi aner, an dat ass e wesentlecht wesentlecht Element och vun deem System. A mir wëllen net hei just eng Mindest-Rent fir jiddwereen, eng Grond-Rent, wéi dat an den anglo-sächsesche Länner de Fall an sech an sech ass, wat wierklech just eng Assistance sociale en fin de compte ass. Nee, d'Pensioun ass e Recht fir jiddwereen, an dat Recht baséiert op deem, wat ee virdrun och an senger aktiver Carrière och erschafft a verdéngt huet. Hei sinn déi puer Zuele, mee ech iwwersprangen déi elo e bëssen, well, wéi gesot, de Jean-Claude nach eng Kéier doropper zréckkënnt. Mee et gesäit een en fin de compte, dass déi déck Rente ginn et net an et ginn awer ganz vill niddreg Renten an eisem System. An dofir mussen do effektiv éischter Verbesserunge komme bei deenen niddrege Renten, Vue dass ee elo nach probéiert do iergendwéi uewen nach Renten ze kierzen, wat een awer scho gesäit, an ech mengen dat ass och schonn zum Deel d'Resultat vun der Reform vun 2012, déi lescht Renteform déi gemaach ginn ass, an d'ailleurs déi éischt Rentereform an deene leschten 100 Joer déi wierklech Verschlechterunge mat sech bruecht huet. Virdrun sinn ëmmer Verbesserunge komm, de System ass opgebaut ginn zesummen, oder, Grond vu Fuerderungen, notamment vun de Gewerkschaften, sinn do Verbesserunge komm. 2012 ass géint d'Gewerkschaften natierlech do eng éischt kleng Reform komm, déi an déi falsch Richtung gaangen ass. An dat gesäit een hei schonn e bëssen an der Evolutioun vum Aarmutsrisiko vun de Rentner. Deen huet nämlech staark zougeholl, deen huet sech verduebelt an deene leschten 10 Joer. Mir hunn haut duebel esou e duebelt esou héijen Altersaarmutsrisiko wéi nach virun der Reform 2012. An dat mir wëssen, dass déi Formel, déi nei Renteformel fir déi Leit, déi elo an d'Pensioun ginn, déi spillt schonn, se gëtt ëmmer méi schlëmm, mee se ass elo schonn vill méi défavorabel wéi nach virun der Rentereform. An et ass effektiv esou, dass dat natierlech an deenen nächste Joren nach wäert weidergoen, well dat ass schonn 2012 deelweis decidéiert ginn. An duerfir musse mer eis onbedéngt dergéint wieren, dass do nach weider Verschlechterunge kommen, well soss geet et esou weider wéi hei op deem Graphique dat de Fall ass. Ech weess net, ob Der dat all gutt gesitt, mee op deem lénkse Graphique ass Lëtzebuerg déi rout Linn. Mir haten e relativ niddregen Aarmutsrisiko par rapport zu deenen anere Länner, zu den Nopeschlänner, a mir si wierklech gutt ënnerwee, fir déi all ze iwwerhuelen an bemol och do eng Spëtzepositioun ze kréien, wéi dat elo och scho bei de Working Poor ass, bei deene Leit also, déi schaffen. An dat ass wierklech dee grouse Risiko, wa mer dat do elo lafe loossen, respektiv wa mer esouguer nach géingen higoen an nach weider Verschlechterungen Akzeptéieren. Ech komme kuerz op déi Reform vun 2012 zrëck, well dat awer wesentlech ass, och an der aktueller Diskussioun, a vu ville Leit gäre vergiess gëtt. An et ass schonn ugeklongen, Dat war eng Reform, déi soi-disant fir déi Jonk och gemaach ginn ass. Mee et sinn natierlech déi Jonk vun deemools oder och vun haut nach, déi am meeschten duerch déi Reform 2012 getraff gi sinn, awer net nëmmen déi, et sinn och déi Leit, déi elo an der Pensioun sinn, déi an Zukunft do wäerte concernéiert sinn. Éischtens ass et esou, dass d'Renteformel sech jo am Laf vun de Jore verschlechtert. Dat ass elo net onbedéngt fir Iech, wou dat zielt, well effektiv dat sinn déi Leit, déi elo an Zukunft an d'Pensioun ginn, déi kréien alleguerten méi eng niddereg Pensioun wéi dat, wat Dir nach kritt hutt bei enger selwechter Karriär zum Beispill. féiert derzou, datt eng Duerchschnëttsrent 2052, wann déi Reform bis voll duerchschléit, 15, bis zu 15 Prozent méi niddreg ass wéi eng Rent 2012 bäi der selwechter Carrière. 15 Prozent, dat ass jo elo awer wierklech net näischt. An da ginn et Leit, d'Patronat notamment, déi soen, jo mir wëllen eppes maachen, fir de System ze erhalen, fir e gudde staarke System ze erhuelen, an déi wëllen do nach eng Schëpp bäileeën an nach eng Kéier 30 Prozent derbäileeën, 30 Prozent Verloscht, wouelgemierkt. Dat heescht, dat ass wierklech eppes, wou mer immens mussen oppassen. Déi Reform do vun 2012 ass wierklech scho schlëmm genuch an si huet en immens groussen Effet op déi zukünfteg Pensiounen. An do muss absolut verhënnert ginn, dass do nach weider an déi Richtung geschafft gëtt. Dann deen zweete Punkt, dat ass den Ajustement vun de Renten. Dir wësst vläicht schonn, Dir hutt scho matkritt, an dat ass jo elo vläicht soss eng gutt Noriicht, dass d'Renten elo op den éischte Januar ëm 1,6 Prozent an d'Lut ginn. All uguechten d'Rentner kréien op den éischte Januar 1,6 Prozent bäi an hirer Rent wéinst dem Ajustement, well eben d'Rente reegelméisseg och ugepasst ginn un d'Entwécklung vun de Léin, wat jo wichteg ass a wat och logesch ass, well och d'Rentner vun haut hunn derzou bäigedroen, dass déi Ekonomie, wéi se haut fonctionnéiert, gutt fonctionnéiert, dass se esou produktiv ass, wéi se ass, an dass d'Leit vun haut dat verdéngen, wat se haut verdéngen. Dat ass jo d'Essenz vun engem Modell, vun engem solidaresche Modell, dass een och weess, dass d'Rentner dat alles mat opgebaut hunn. An et ass och nëmmen normal, dass se och nach vun deene Produktivitéitsgewënner a Lounentwécklunge mat profitéieren, déi haut stattfannen. Dat ass net nëmme sozial, dat ass och ekonomesch absolut logesch. An dat ass awer a Fro gestallt duerch déi Reform vun 2012, wann elo verschidde finanziell Rechnungen net méi ganz opginn, ouni dass de System awer finanziell a Problemer wier, well mir un eng Reserv vu 27 Milliarden Also et ass absolut kee Problem fir deen Ajustement weider ze erhalen. En ass awer, riskéiert awer a Fro gestallt ze ginn, wann dat Gesetz vun 2012 net geännert gëtt. An dat ass eppes, wou fir eis eng gewëssen Drénglechkeet besteet, wou muss agéiert awer ginn, dass dat aus deem Gesetz erausgeholl gëtt, fir dass eben net deen Ajustement do gebrach gëtt, dass d'Renten net méi esou weider klammen wéi och d'Salairen am Duerchschnëtt. Well wann dat bis gebrach ass, da meng ech, éischtens kréie mer et schwéier an eng Kéier zréck, an zweetens féiert dat sécher derzou, dass mer d'Altersarmut weider no uewe geet. Dat ass evident, well dann hëlt de Räichtum vun den, oder d'Revenue vun der Bevëlkerung zou an déi vun de Rentner geet net méi esou mat an d'Lut. An dann ass et evident, dass déi Entwécklung, wou mer virdru scho gesinn hunn, déi schonn am Gaang ass, dass Altersarmut zouhëlt, dass déi weider klëmmt. Dat ass einfach statistesch evident, dat ka guer net verhënnert ginn an dat ass natierlech dann och dat, wat d'Leit herno wäerten am Portmonni spieren, wa mer eis do net dergéint wieren. Dann ass och d'Allocation de fin d'année a Fro gestallt duerch déi Reform vun 2012. Déi ass jo elo méi wéi 900 Euro, wat een am Dezember kritt, wann ee 40 Assurancejoren huet. Dat ass jo e soziaalt Element och an enger Pensioun, well dat ass fir jiddwereen d'selwecht an ass virun allem och fir déi niddreg Rente wichteg. Wa mir elo higinn, wat mer vläicht eng Kéier musse maachen an d'Cotisatiounen héijen, da riskéiert déi automatesch ofgeschaaft ze ginn. Dat ass och am Gesetz vun 2012 mat dran an dat ass eppes, wou och d'Chambre des Salariés schonn eng Proposition de loi gemaach hat, fir deen Automatismus erauszehuelen, well dat ka jo net sinn, dass da grad déi niddreg Renten do am meeschte betraff sinn duerch esou en Automatismus, wou dann eng Allocation de fin d'année riskéiert ofgeschaaft ze ginn. An dat ass natierlech och eppes, wat net nëmme déi Jonk. Betrëfft, ech hunn nach de Moien, oder war et gëschter Moien, de Premierminister héieren, dee gesot huet, de Rentner geschitt jo näischt. Mee dat ass net wouer. Scho eleng duerch déi Reform vun 2012 riskéieren d'Rentner vun haut och eppes, och eppes ze verléieren, wann dat Gesetz vun 2012 eeben net elo dringend ofgeännert gëtt. An dann ass nach e véierte Facteur, deen och zu enger Verschlechterung gefouert huet 2012, dat ass méi technesch, Mee duerch déi Berechnungsformel, wéi d'Renten dee Moment gerechent ginn, wou ee se kritt, ass och en Retard entstane vun zwee Joer, soudass all Rent och nach eng Kéier ronn am Duerchschnëtt zwee Prozent méi niddreg haut ass, wéi wann ee virun 2012 an d'Pensioun gaangen ass. Also wesentlech Verschlechterungen. An ech gi elo net op all déi Rechnungen an, aus Zäitgrënn, déi mer hei gemaach hunn. Hei gesäit een awer zum Beispill, dass deen Ajustement, deen Dir jo elo nach all kritt, Mee wann deen net do gewiescht wär an deene leschte 25 Joer, da wär eng Duerchschnëttsrent haut 900 Euro de Mount manner héich, wéi se elo ass. 900 Euro de Mount manner haut, wann deen Ajustement net gewiescht wär, deen ebe elo a Fro gestallt ass fir d'Zukunft. D'Mindestrent wär bal 600 Euro méi niddreg, wéi se elo schonn ass. Si ass jo schonn ze niddreg. Also wierklech, deen Ajustement, dat ass. extrem wesentlech, dass mer kucken, dass mer deen erhale kréien, well deen ass, wéi gesot, a Fro gestallt duerch déi Reform vun 2012. Wann een dat alles zesummerechent, déi Saachen, déi ech elo opgezuelt hunn, all déi Verschlechterungen, déi elo schonn am Gesetz drastinn, ouni dass d'Madame Deprez iwwerhaapt iergendeppes gemaach huet, mee si wëll jo nach weidergoen, mee ouni dass si eppes gemaach huet, ass elo schonn esou, dass eng Persoun, déi 2052 an d'Pensioun geet, déi also voll getraff ass vun der Reform vun 2012, dass si am Duerchschnëtt bis zu 400.000, also 400.000 Euro manner huet am Laf vun hirer Rent, wéi eng Persoun, déi 2012 gaangen ass. Dat ass déi Reform, déi gemaach ginn ass fir déi Jonk vun 2012. Déi hu 400.000 Euro manner herno an hire 25 Joer, wann een dervun aus ka goen, dass een am Duerchschnëtt 25 Joer seng Rent kritt, hunn déi a sech esou vill, e puer honnerttausend Euro manner. Also dat ass wierklech deen Discours, deen dann och gefouert gëtt, mir mussen eppes fir déi Jonk maachen. A wat geschitt? Si kréien esou vill wechgeholl. A firwat ass dat oft de Fall? Ech ginn dorop elo nach kuerz an. Mä dat ass, well deene Jonken och Angscht gemaach gëtt oder allgemeng de Leit Angscht gemaach gëtt mat Projektione bis 2070, wou da Saachen héich gerechent ginn, fir ze soen, Jo, mir hunn 2070 eng Staatsschold vun iwwer 200 Euro, 200 Prozent vum PIB. Mir kënnen da guer keng Rente méi bezuelen. An duerfir musse mer elo kierzen, well soss kritt Der herno guer näischt méi. Dat ass jo e bëssen deen Discours, dee gefouert gëtt, deen total falsch ass. An ech profitéieren dervun, datt mer, fir ze soen, datt mer och an zwou Wochen nach eng Konferenz hunn als CSL mat engem däitsche Professer, deen dat och eng Kéier e bëssen anescht beliicht. Dat ass wierklech kee Finanzéierungsproblem, dee mir am Moment hunn. Dat ass herno just eng Fro vun Ëmverdeelung vun deem geschafene Räichtum an, ech mengen, wann et esou ass, datt d'Leit méi al ginn oder datt den Undeel vun eelere Leit an der Bevëlkerung méi grouss gëtt, jo, dann ass et jo nëmmen normal, datt d'Depensë fir d'Pensiounen och klammen an datt mer och da mussen e bësse méi dofir opwenden. Mee dat ass absolut ekonomesch gesi kee Problem, et ass just eng Fro vun Ëmverdeelung vun deenen zukünftegen vun der zukünfteger Croissance. A just fir dat awer eng Kéier ze soen, all déi Projektiounen, déi do gemaach gi bis 2070, jo, dat ass jo awer wierklech alles Kaffisazleserei. An dat gëtt och jiddwereen en fin de compte zou, deen déi Projektiounen mécht. Mee si soen awer, jo, mee et ass awer esou, datt dat warscheinlech iergendwéi an déi Richtung geet. Jo, et geet och an déi Richtung, datt d'Depensë fir d'Pensioune wäerten zouhuelen, mee awer net an deem Mooss, An dat ass och esou par étapes, dat geet jo lues a lues weider. Et ass jo net, dass mir vun haut op 2070 sprangen an da bemol do musse esou vill méi ausginn. Dat ass jo alles e progressive Prozess, deen ee locker opgefaange kritt duerch Ajustementer am Pensiounssystem, um Niveau vun de Recetten notamment a vun der Economie, soudass dat alles keen Drama ass. Mee de Problem ass einfach mat deene Projektiounen, déi ëmmer falsch waren an der Vergaangenheet souwisou, Mee datt déi dann och nach benotzt ginn, fir de Leit elo Angscht ze maachen, datt elo muss hei gespuert ginn an d'Pensioune gekierzt ginn, well da laut iergendwelche Projektiounen do eng Kéier kéint e Problem entstoen. A wéi gesot, ech gi elo net op déi Zuelen an, mee mir hunn do 30 Säiten an der Nott vun de Gewerkschaft, déi d'Gewerkschafte gemat hunn, déi alles weisen, wat an der Vergaangenheet do alles vu falsche Prognose gemaach ginn ass, wat de Rentesystem betrëfft. Bon, wann dann eng Kéier elo e Problem géif entstoen, dass et net méi opgeet finanziell, dat ass jo, dat ass jo méiglech, dass, dass well effektiv d'Dépense wäerte klamme fir, fir d'Renten, dass een dann och muss kucken, wéi een dat finanzéiert kritt. Bon, ech hu lo e puer Saache gesot an ech mengen herno geet de Jean-Claude Donner drop an. Wéi wat elo scho geschitt ass, duerch 2012, duerch déi Rentereform, also d'Renten nach weider erofsetzen, dat ass jo einfach net méi dran. Mir hunn elo schonn eng wesentlech Augmentatioun vum Altersaarmutsrisiko, wéi gesot, mir hunn elo wesentlech Verschlechterungen, déi virun allem déi Jonk vun elo treffen. A wa gesot gëtt, jo mir kënnen elo, mir mussen elo eppes maachen fir déi Jonk, jo dann heescht dat jo an deem. Discours politique, dass mer nach weider d'Rente solle kierze fir déi Jonk, oder wat? Also dat ass wierklech net méi, net méi machbar. A mir leien och mat eisem Rentesystem. Mir hunn am Moment e gudde System nach am internationale Verglach. Mee wann ee kuckt, wat elo scho geplangt ass duerch d'Reform vun 2012, a wann dat nach soll weidergoen, da si mer bemol guer net méi ënnert deene beschte Regimmer an Europa, well mir si méi elo scho Länner, déi méi en héijen Taux de remplacement hunn, wéi Lëtzebuerg. Dat heescht, wou d'Rentner herno méi erauskréien als Rent par rapport zu deem, wat se virdru verdéngt hunn, wéi zu Lëtzebuerg. Där ginn et och elo schonn. A wa mir esou weiderfuere wéi d'Politik dat wëll, da riskéiert dat natierlech ëmmer méi Länner ze ginn, déi do herno do besser do sti wéi mir. Prolonger la vie active, dat ass eppes wou mir ëmmer gesot hunn, et kann een driwwer diskutéieren. Fir Leit déi fräiwëlleg wëllen oder kënne méi laang schaffe goen, kann ee maachen. Mee dat ass keng Optioun, keng generell Optioun fir e System ze reforméieren, well mir wëssen alleguerten, dass et nach laang net jiddweree ka méi laang schaffe goen, aus gesondheetleche Grënn oder aus anere Grënn. Dat ass eppes, wou ee ka kucken am eenzelne Fall, fir de Leit nei Rechter ze ginn, wa se dat wëllen, mee awer keng Optioun, fir e System ze retten. D'autant plus, an dat ass och, ginn elo mëttlerweil Analyse vun dat, wat vun deem, wat a Frankräich geschitt ass als Reform, a mir wësse jo, wat am Kader vun där Reform alles nach esou geschitt ass, mee do ginn et mëttlerweil Berechnunge vun onofhängege Gremien, déi weisen, dass déi Reform, déi d'Leit forcéiert, méi laang schaffen ze goen, en plus fir de Regime net esou vill bréngt, finanziell gesinn, well doduerch, dass d'Leit méi laang schaffe ginn, kréie se och méi eng héich Pensioun an dat kompenséiert zu engem gudden Deel dat och, dass se herno ebe manner laang eng Pensioun kréien. An dat ass wierklech an deem Sënn och fir de Regime finanziell net onbedéngt déi beschten Optioun a fir d'Leit jo scho mol guer net. Dofir bleift en fin de compte, wann et dann eng Kéier an déi Situatioun kënnt, wou mer musse kucken, dass de System an den Equiliber kënnt, dat ass am Moment nach net de Fall, well am Moment utilisez la réserve, mir hu 27 Milliarden a mir mussen elo déi och eng Kéier benotzen, dat ass jo kee Selbstzweck. Also mir kënnen déi Sue jo huelen. wann et elo eng Kéier net méi opgeet, notamment och fir ze kucken, dass den Ajustement dann weider voll voll spillt, wat kann jo net sinn, dass d'Renten net méi ajustéiert ginn, obwuel do 27 Milliarden op der Säit stinn, dat kann jo kann jo kengem normale Mënsch erklären. An dofir ass an enger éischter Phas effektiv déi Reserv do, wann et elo net méi géif opgoe mat deene lafende Recetten, an enger zweeter Phas Muss een dann natierlech kucken, an dofir hu mir och ëmmer gesot, mir si och diskussiounsbereet, wann e Problem do wierklech entsteet beim Rentesystem. Mir si jo och net déi, déi do d'An zoumaachen. Mir wëlle just net, datt et nach zu weidere Verschlechterunge kënnt, well där si wéi gesot elo scho genuch ënnerwee. An dofir musse mer dann einfach kucken, a wéi scho gesot, dat ass absolut logesch, wann d'Bevëlkerung méi al gëtt, wa méi e groussen Undeel vun de Leit an der Rent sinn, wéi dat virdrun de Fall war, dann ass et absolut normal, dass een, dass een och vill méi muss vu sengem geschafene Räichtum eben an d'Rente stiechen. Et ass jo och en ekonomesche Facteur, dat si mer och an am Gaang ze kucken, well dat si jo och Leit, déi consomméieren, déi, déi suerge jo och an engem gewësse Sënn och fir Wirtschaftswuesstum, wann, wann d'Renten héich Genuch sinn, dat spillt jo alles do och mat eran. Well wann een d'Rente kierzt, a finalement och déi niddreg Rente kierzt, dat ass jo net gutt fir d'Ekonomie. Et gi verschidde Méiglechkeeten, ech gi elo net op déi alleguerten an. Mee et ass awer wichteg ze soen, dass mer och do am Débat kënnen eis bedeelegen, wann et drëm geet, wéi kënnen mer déi Pensiounen dann an Zukunft finanzéieren. Mir kënnen d'Cotisatiounen héijen, dat ass deen einfachste Wee. Si sinn bäi wäitem déi niddregst an Europa, well d'Patronat seet jo ëmmer, oho, wa mir elo do e bëssen d'Cotisatiounen héijen, da lafen d'Betriber all fort. Dat ass jo Quatsch, dat wësse mer, dat wësse si och selwer, mee dat gëtt dann ëmmer als Argument geholl, well si dat natierlech e bësse fäerte wéi d'Fixfeier, wann do e bësse méi Cotisations patronales misste bezuelt ginn. Mir kënnten och deplafonéieren, well am Moment ass et esou, dass ee jo bis just bis zu fënnef Mol de Mindestloun Cotisatiounen bezilt. Hei kënnt een deplafonéieren, da wären déi déi héich Salairë getraff an da géifen déi a sech do e bësse méi bäileeën, wat a sech solidaresch wär, fir méi Recetten ze schafen. Mir kënnen och d'Cotisatiounen proportionell maachen oder progressiv maachen, dass een den Taux just eropsetzt fir déi méi héich Salairen. Dat wär méi eng gerecht Léisung. Do ginn et verschidde Modeller, iwwert déi ee jo ka schwätzen, mee et ginn der einfach Genuch gi genuch Méiglechkeete wat ee ka maachen. Kënnt een och eng nei Cotisatioun aféieren, esou eng Aart Contributioun wéi bei der Assurance dépendance, wou och net nëmmen dann d'Salairen drënner falen, mee och aner Revenuen? Well dat ass jo och e bëssen de Problem vläicht, datt just am Moment op der Masse salariale d'Cotisatiounen opgehuewe ginn. An do kéint ee sech jo och virstellen en fin de compte, datt een dat eng Kéier esou mécht, datt dat méi breet opgestallt gëtt, och Kapitalerträg do mol mat drënnerfalen an d'Rente mat finanzéieren, wéi Dividenden, wéi och Loyeren an esou weider, dass dat och do mat drënnerfält, wéi dat och bei der Assurance dépendance en fin de compte de Fall ass, muss ee just kucken, dass wann d'Ménagen do da méi bezuelen, well dat si jo dann an enger éischter Phas d'Ménagen, dass een awer och e e System fënnt, wou dann och d'Betriber weiderhi gläich vill bäileeën, an net dass herno da gesot gëtt, jo da kënnt Dir dat jo selwer bezuelen, an d'Betriber brauchen dann do näischt bäizeleeën, wéi dat bäi der Assurance dépendance de Fall ass. Dat ass natierlech eppes, wat mer net wëllen. Also ech mengen, et sollt schonn esou bleiwen, dass een ëmmer do zu dräi Partner gläich, Méisseg dat weider finanzéiert gitt, dass ee probéiert vläicht do zum Deel eben Alternativen ze fannen, déi nëmmi reng op deem aktuelle Cotisatiounsmodell baséieren, wann dat ebe soll sinn, mä woubäi, wéi gesot, och deen aktuelle Cotisatiounsmodell nach Marge léisst, well mer effektiv do ganz niddreg sinn am Vergläich zu deene meeschten aneren. Lennart, Kann een och einfach méi iwwer Steiere bezuelen? Mir hu ganz vill Betriber zu Lëtzebuerg, déi extrem Beneficer gemaach hunn an deene leschte Joren, déi net onbedéngt vill Salariéen hunn oder relativ gesinn net esou vill Leit beschäftegen an duerfir och net esou vill um Finanzement vun eiser Assurance sociale sech bedeelegen. Wann een einfach méi e groussen Deel iwwer d'Steieren an notamment iwwer d'Betribsbesteierung och géing bäileeën, dann ass dat natierlech och méiglech, fir dat zum Deel opzefänken, wann an Zukunft d'Beschäftegung net méi esou séier géif klammen, wéi dat an der Lech de Fall war. An dann hu mer natierlech eng ganz grouss Méiglechkeet, déi natierlech net esou einfach ëmzesetzen ass zu Lëtzebuerg, mä dat ass d'Besteierung zum Patrimoine. Also zumools mat där aktueller Regierung geet dat jo wahrscheinlech ganz Schwiereg, mee mir hunn keen Impôt, keng Verméigenssteier méi zum Beispill, déi awer, och wann een déi ganz niddreg usetzt an och e ganz héije Fräibetrag léisst, esou héich zum Beispill, dass mir alleguerten zesummen, wann een eist Verméigen zesummerechent, zum Beispill scho mol net betraff wieren. Mee da kënnt een awer nach eppes ofschëpfen, wann ee wierklech do déi Leit trefft, déi wierklech déi héich Vermögen hunn. Do ginn et Beispiller an anere Länner, wou déi effektiv relativ staark Recettë kréien duerch eng Verméigenssteuer. An dat kënnt Dir och mat bäihuelen, fir e Pensiounssystem mat ze finanzéieren. Voilà, ech krut gesot, fir net ze laang ze maachen, well et sinn nach genuch Riedner hannendru. Mee et ass ganz kloer, dass Déi Léisung, wa sech elo déi Problemer stelle fir d'Finanzéierung vun de Pensiounen, dat ass wierklech an éischter, dat ass scho gesot ginn, dat ass wierklech an enger éischter Phas eng politesch Fro. Et ass evident, datt dat muss geléist ginn an datt mir mussen déi Entscheedung huelen, Wëlle mer an Zukunft ordentlech Pensiounen och oder wëlle mer méi Altersarmut? Dat ass déi einfach Fro, déi ee sech muss stellen. Ech menge fir eis ass d'Äntwert ganz kloer, Mir wëllen déi ordentlech Pensiounen. Mir wëllen och nach Verbesserungen hu virun allem bei deenen niddrege Pensiounen, well et ass, ech hunn et ugedeit, mee ech mengen, ech kommen nach eng Kéier drop zrëck, déi niddreg Pensiounen, déi ginn a sech net duer. fir zu Lëtzebuerg gutt iwwert d'Ronnen ze kommen, virun allem och wann een d'Präisser kuckt vun Altersheemer an esou weider an och déi normal Liewenskäschten, dann hu ganz vill Rentner am Moment schonn scho Problemer fir iwwert d'Ronnen ze kommen. An dofir ass dat déi Fro déi mer musse klären an dono, soll a muss een dann natierlech och rechnen, fir ze kucken, majo, wat kascht dat dann? An da muss ee sech eben déi néideg Moyene ginn. Mee ech mengen, déi éischt Fro, déi ee sech muss stellen, ass, Wat wëlle mer de Leit bidden, och am Alter, en normaalt Liewen an Dignitéit? An da muss ee sech eben déi Moyene ginn. A wéi gesot, et ass fir mech evident an absolut normal, dass, wann deen Undeel vun eelere Leit zouhëlt, dass een dann och eben sech méi Moyene muss ginn. Dat ass iwwerhaapt keen Drama. Dat ass och an der Vergaangenheet scho geschitt, well mir ginn haut, Mir ginn haut duebel esou vill aus fir d'Pensioune par rapport zum PIB wéi viru 50 Joer. Duebel esou vill! Dat ass awer absolut kee Problem. Oder huet iergendeen dat gemierkt oder gespuert? Ass iergendeng Betrib dorunner futti gaangen oder esou? Nee, dat ass einfach déi normal Entwécklung. An dat ass och eppes, wat Normal kann och an deenen nächste 50 Joer nach eng Kéier geschéien, wann dann déi Viraussoen do stëmmen, wat wéi gesot och nach an de Stäre steet, mee dat ass absolut, absolut méiglech, dass een dat ka maachen. An et ass evident effektiv, dass dat hei, an dat hat, mengen ech, och den Nico och scho gesot, dat hei, déi Fro vun de Pensiounen an d'Zukunft vun de Pensiounen, Dat dierf keng keng Diskussioun ginn tëschent mir musse elo e Choix maachen tëschent mir maachen eppes fir déi Jonk oder mir maachen eppes fir déi Al. Dat dat ass kee Kampf tëschent Jonk an Al, fir deen een do géint deen aneren auszuspillen. Dir hutt haut déi déck Renten an déi aner hunn herno déi niddreg Renten oder wee finanziert herno déi Renten. Ech bezuele elo vill an ech kréien herno wéineg. Dat ass absolut net d'Thema. De Problem ass éischter, an dat ass wéi ëmmer an der an der Geschicht hei, dat ass a sech éischter e Kampf tëschent dem Kapital an der Aarbecht op där anerer Säit. Ma et geet just drëm, Wéi ginn déi zukünfteg Produktivitéitsgewënner, wéi gëtt dee zukünftege Wuesstum verdeelt, virun allem tëschent deene Räichen an deene Leit, déi géint Loun schaffen? Dat ass effektiv d'Fro an dee Kampf, dee besteet. An dat wäert och an der Zukunft dee selwechte si wéi an der Vergaangenheet. Mee et ass sécherlech kee Kampf tëschent de Generatiounen. An do muss mer wierklech och oppassen, dass net herno deen ee géint deen aneren ausgespillt gëtt.